Dwi'n yn siŵr iawn os dwi'n gwneud peth call yn gorffen y noson fel hy- fel hyn, ond mi mi g- geithoch chi ryw hwyl a rewyd os o'n i'n canu efallai heno. Ymddiheuriada, dwi. Yym el- eleni yym fues i'n cymryd rhan yn yn stomp y Steddfod yym yn y yn yn Meifod. ac yym... Mae mam yn dweud bod hi'n amser i hi fynd adre! Diolch i ti, mae'n chwarae'n dda. Ond yym... Ga i ofyn, ga i wneud ryw arolwg bach, faint ohonoch chi fuodd yn Eisteddfod Meifod ac aeth i'r gig Bryn Fôn ar nos Fercher? Faint sy'n bod yn cyfadda bod wedi bod yn Geibion Fôn? Yn y, yn y, yn y, yn y ddau o bobl. A mae lot o bobl yn gwneud hwydda fama, dwi'n gwybod yn iawn. Wel, fi si yn y gig Bryn Fôn ar nos Fercher, Steddfod. Ac oedd o'n brofiad oherwydd Mae, mae, mae Bryn Mor, mae, mae o'n tynnu'r cenedlaethau ynghyd, mae gennych chi blant, ddod, go iawn, fel wedi bod yn gwylio sioe Q, nid, nid yn gig. A gennych chi bobl, dwi, dwi, dwi ddim, hynny di, ond wylus i ambell i goed gadar yna, de, wylio chi, oedd hi'n... O'na, o'na ferched yn amlwg yn, yn, yn, yn chi, sydd wedi bod yn dilyn Bryn ers, ers, ers pan oedd o'n sobin. A oedd o'n brofiad a welis i bethau

Gael gael i weld beth allai eto. Mae'n cyrraedd y maes yn gynnar y bob bora mewn mwclis mawr chwythus a dillad cerdd dant. Gan gyfarch enwogion a beir a chantorion, wel sut wyt ti ers dalwm a sut mae y plant?

ac yn sgwrsio â'i gŵr am fân sgandal 'Steddfodol, pwy sy'n nabod pa feirniad a phwy gafodd gam! Ond ar y nos ferchar, ei gŵr hi sy'n gwarchod y plant, mae nos ferchar yn eiddo i hi. Mae'n rhoi trwsus maint deuddeg,

Mae cyrraedd y gig yn barod i joio, wedi swopio ei myrlo am seidar a blac. Cyn hir mae hi'n union fel bod nôl yn coleg, ei thafod fel lastig ei nicer yn llac. Mae hi'n llygad rythu ar y talent sydd yno yn reitio'r beirdd ifanc mor gynnil a gorf. Alla i'm gadael hi, osian, gael snog fach a thymbo, ond ta'r prifardd Rhys Iorwerth yn cael mynd yr holl ffordd! Wel dyna chi hi, fan mwyaf Bryn Fôn ers tro, gyda'i wên hogyn drwg, does neb cweit fatha fo. Yn fan o Bryn Fôn, mae hi'n dilyn pyryn, ers pan oedd o'n sobin ac yn gwisgo jîns gwyn. Mae hi yn rhoi andros o slap i ryw hogan am bod honno 'di deud bod sobbing yn shit. Ond mae hi'n cael maddeuant ar ol sgwrs efo'r bownsar am feifar a byrgar a flash fach o dit. Mae'n gwthio ei ffordd drwy ganol y dyrfa i'r ffrynt fel y gwnaeth hi ganwaith o'r blaen, ac yn erfyn ar ryw hogyn i'w rhoi ar ei sgwydda.

Mae'n canu'r holl eiriau yn ôl ag arddeliad, gan ddawnsio a bownsio a siglo ei phen ôl. Mae'n bownsio braidd gormod nes dangos ei stretch marks i bawb yn y dorf, ond dim poeni fuck all! Mae hi'n crio fel babi pan ddaw y gân ola wrth fynd nôl i wlad yr hen rasta gwyn. Ond mae'n sychu ei dagera cyn sleifio gefn llwyfan, cyn neidio fel llewpart ar ben yr hen bryn. A dyna chi hi, fan mwyaf Bryn Fôn yn dian. Mae o'n rhywiol o hyd, a'i wallt hi'n ddied ar fran. Yn ffan o Bryn Fôn, does neb fatha Bryn. Ar ol un munud fach, mae ei knickers fel llyn. Ia, dwi'n anifaru efo fi, neu chi'n Gawn ni sbio hwnna lan, achos dwi'n gallu gweld mam efo. Am bedwar y bore, cyn sleifio hir adlen, a gwen ar ei hwyneb a'i choesau yn gam. Mae'n cadw ei dillad tan y flwyddyn nesaf. Yfory bydd eto yn wraig dda a mam. Ar fore dydd Iau, mae hi wrth y bwrdd brecwast, yn dileu y lluniau anweddus o'i ffôn. Mae'n gwenu wrth fwydo ei phlantos bach annwyl,